Mwanche omorigereria Gusii voice ntekobakera mbuya mono ase abanto baria bagendete gotorigereria na boigo goto watch thank you so much for the good people baria bagendete go subscribe ase Gusii voice ande onye tora subscribe etarget yaito nabateeti omotinyi oyo iga chia amatuko atigarete atano eh, I wanted us to hit 10k I was requesting you onye gokorigereria story yaito otara subscribe please subscribe Ah, omogano ore twakorete chinsemo chia bochura eye gotoka ime ya nyamataro Omong'ina oyomo oyio ore koagura nse ase engencho y'obogima bw'omoikiri oborema agataete goikera bono iga. Abanto abange bakakunwa ne story eria, abande bagateba ng'a Mark Knight omong'ina oyio goika tomo support. Thank you so much ase baria ba supportire so far. Ntwagorete some food stuffs ase engencho ya koretera omong'ina oyo iga endagera buna bono iga ebituma, tokagora ebituma egunia, amabuta, esukari, esabuni, Nebinto binde basic few basic needs chiaye ase eng'encho yokogenda gosukuma obogima. Naboigo ase contributions chinde tokarora ng'a tiga tokore enyomba because omong'ina akorire mono ng'a agacherwe enyomba onde bwensi orare komosupport erio amosupport ase eng'encho atware enyomba eng'ao ase eng'encho eamete ere enke naboigo. e condition enyomba eria teri engiya, taiga omong'ina buna agokwana about okomokonya enyomba. Naende by the way abanto mbari bakobora inki ekogera omong'ina atabwati ewheel chair. Omong'ina nabwate ewheel chair lakini eki ekogera atari gotumeka ewheel chair sababu nere eye. Nabo gwateba ng'a goisuguma. Omonto taiyo naende omonto taiyo onya o- otetanya gotoka bono kera engaki yare magega yabo, Eh, taiyo. Naboigo eye ogoisukuma magoko, amaboko atabwati chinguru iga mbwati inguru chiko chirabwate gento ime. Nonya obwesibiti ndikonyara bwesibia egwire chiana ki ndakore ntare. Amache bakobeka bansibie nomwana. Nigo bono.
Oyo otaete Nyowe na kogokonya. eyange ere engote tindi konyara kobeka. Mm.
Oyo otaete kogokonya igo mbuya agokonye kwagache enyomba. Ee enyomba inche na enyomba nao ndiri nagotebie na nyagachire enyomba engare iga, Mm. buna bono abageni bane ebachete, ngasinywa ase nkobabekera ebirogo baikaranse, nkabaira mwa omomura. Nobwate ribaga ri'okoaga chinyomba, ng'ai toragaa chinyomba iga? Ngeteekwa kwagachwa igoro aria. Igoro ngwanteire ng'a momura nabo arache, gose ase aye iga buna. Maate yaya.
Tinkoagacha maate aa, nomwanane natebete niye agochia koagacha mwaye ere igoro aria. Igo nainche nao nkobeka tobere amo, maate aa iga orimo. Nabo atebete na ensemo eye eyemo etigare orimo. Iga eruti eria riarure aria. Ee. Nyomba ye chirumura enga iga oraganie? Chire omosato tegwesana eira ebe engare, ee bono echi chinde nachiba chinke, erimwe eyemo ebe buna bono endagera buna eye iga yabekwa ororo, ee, na eyemo Oh. nkorara. korara Ee, na abachukuru bao ee. okay Ah, omwancha omorigereria iga okwanire enyomba ye chirumu isato Eh, enyomba ye chirumu isato esitting room, estore, nabo igo ne ebedroom, na agachikoni rende gatoka isiko iga. Muna echikoni eye tekoba echikoni rende. Yooh eye tigari koba echikoni. Yooh buya buya kegima. Tosomere ang'o? Tosomere ang'o Abwo amariko? basomire amariko, nabwo abwo bakwanete.

Nkobona ekero ogosieka amato ao toigwe amang'ana omotaka akorera gocha asore omokonye naye Nyasaye ekero ogocha konyora naye ayao Nyasaye ekero norire takonyara gokoigwa. Buna mwategereire omong'ina oyo, buna agokwana, egento ekenene nkeria ataete ng'a oyoramokonye, Namokonye koagacha enyomba, naboigo egweri chiane babwate lakini tabwati amaboko yogoyesuguma. Naboigo tateti go depend mono ase omonto okomosuguma ase eng'encho nao risia abanto they are busy namagima abo, eyio ekoba egasi enkong'u sana ere go depend omonto naende bono buna are bieka amang'ana nigo akoba amakong'u kebisa. Bono togoteba ng'a panapo nia.

Buna omong'ina oyo agoteba ng'a onde oratake komoagachera enyomba, nabo agokora ki? Nabo akomoagachera. Nimanyete ng'a abanto bare isiko iga nabo bakonyara. Bono intwe torakore equotation, topime enyomba ya echirumu isato, ebundi nigo ere iga iga, ebundi? Bono noo tore aa? Bono tonka egete ekiabu, Ehe. Iga egotikoba eighteen, twenty. Iga iga iga. Iga abwo. Ehe. Abwo ne 18. Aiga ne 18.
Abwo ne 18 ebwachire omobere iga, Ehe. tomanya goonchoka iga, Mm. eru korwa abwo, Mhm. eche korwa ase egete ekio, Yes.
eche mpaka iga. Korwa abwo mpaka Iga abwo. 22 iga. 1822. 1821 yani 21 1821. Igo Eh. bono korwa aria gotiira 18. 1821 21. eh Ehe. ere enyomba enene buya esaine ekoba chirumu bere moino agwo plus na sitting room engare buya iga igo chiabere isato O chirumu bere maate rogoro eh plus sitting room. eh plus eyero igo nisato

Elfu ine, Ehe, mia ngapi bono? mia tano, Mia tano, mia nane. elfu ine mia nane.
Mm. Eh, Okay. Togende arari. Togende bono efea, Mm. togoika ebinto ebia. Yes. Tokobigora korwa nguruma atari ase bin- binachire bire tiyari chindagera chionsi togocha konya korigia. Nyamataro, yani Nyamataro rogoro. Nyamataro rogoro aria.
Eh. Bono ekero omanyete kobora ebinto ebi bionsi,

240 times 6 Eh. eh, ine elfu moja mia tano Abo bono iga enyomba eyio buna tokwanete goikera igo Mm. yatenenire complete emerango etaiyo bono. iyatenire chindege Chindege. ne, ne chi Yaani ebekire bono egento tarakerwa buna echindigi chioka echio kobekwa esike. okay Igo bono chindigi ntora ntoraka sabu eyio ero. Eh, nero ntitwake Bono echindigi Mm, chindigi chirochio ne chiboria oboko oboke mbibiti bibiti. mm, Chindigi nabo chikoenda chindigi ang'e 40. Kwa maana kera ekona Mm. togwaka ime na isiko.

irenga.
Isato eye 350. 350 Mm.
pla chionsi 350 chionsi Eje emo epaketi eyemo ekoba 350. Kabone chire chipaketi. Bono Oh. chipaketi chikoba isato. oh yes bono eyio ere 350 plus 350 plus 350 Mm. toikire ase floor 18800 800. yes togende gento kende gekorokwa ki
Mm. Intwe twatigairi. Ndoche ng'a twakorire bono egento totigaeti ndirepa. Omo- omo- omora murende

Iga omanyete bono gochi konyechaaka korwa nsebaka chinguru, mpaka eike igoro, yomo, gose tokoranyebeke omong'ana okomo aye okwane ase okwana chiomura bionsi. Okooma nabo bakorigia bono iga iga, torochie ekero twakorire, okooma Yaani nabo tobeke okonyegwa. intwe igoro iga, Eh. tonyakere chindigi, tobeke emerango, baome. Ngaki eyio okooma nabo tokomanya nki eko- Ngiye gegokoreka. kwegera, bono inche ngocha nyetereke, nyikunye chingoro mpime, mbeke emerango, mbeke kera egento, Nabo konge nonya bibitini chioka. 15,000.
Nkore kera egento mpaka chindigi inche ngwakeranie. Mpaka amabati. Mpaka emerango mpaka amabati.
15,000. Eh.
Labor. Eh. Oh, ne chibundi chiago. Aye bono ayo kora. Chabono chibundi chiani niche imanete ngaki ngokora. Okay.
Mm. Eh, nabo togoiki ngaki ina nabo tokobageni. But bono tiga torabekire quotation ya 15,000. Taribo? Eh. Okay, bono esabu eye nkonyia kande yonsi pi omwanche morigereri eh, buna kwandire nkonya kori nkwenda nde ndike naende onye kora agwo korika nkore nkwarikire eh, korwa agwo bono tomanye komanya e quotation eye yonsi pi ng'aki ere okay twombi ng'a twombi ng'a abanto nkoma bare Mm. abakoma enyomba eye ire nga barakorere abanto bono okobona ntorerwe gokonya Mm. enkorigia ebichana ang'e bine iga bitano bie chinguru Mm. tobakane emine mine Mm. kwame one day bakore. bakore. Gicha egento ekero tonyore onye ore egesima keratoke aa kebwate amache, Mhm. lakini totamanya naki toranyore ase amache agokora ki? Ee, amache bono ntorigi bono engaki eyio. Engaki eyio. But Bono ebichana abana- ekogwata nabo okobeka Ee, abanto b'ebichano ebikong'u bane, tibakane Bane. emino mine, naende Yes. baragere buya, Ehe, baake egento egetuko erimo gekore ki? kere. Kere korwa oo. Alright.
Monto omorigereria nkorenge ng'a nagoikera iga agwo, eyio ne quotation ya okoagacha enyomba enyia, ah, ya omong'ina oiga, maybe onye Nyasae karagokune, nabo ogokora ki? Nabo nabo okoranchera ki omong'ina oye toramokonye. Ase contributions chiria abanto babere bagokora, Nyasaye oanchire ng'a twabekire e structure ase eng'encho y'ogochaka enyomba. Togoteba ng'a tiga tochake ase tokorema toirane ase more tobatebie ng'a bono twaremire. So far enyomba eye iga buna oroche iga twachakire buna ere econdition bono yaikire iga. Twarosirie enyomba twaikire mpaka igoro egento bono totabwati namabati.

Torenche naki toragorere omong'ina nonya na ebirogo, ebirogo bike igo, na emesa, nabo igo ebitanda bibere ne chimattress ibere erio omong'ina abe buya. God can bless you in that scenario. Omanye ng'a Nyasae ngogosukia are, Nyasae agosukirie ere tokonye omong'ina oyo iga, togende bagoteba ng'a konya aye ogende Nyasae anya kogosesenia. Nimanyete ng'a Nyasae ngogotumeka are, onye gotete gotumera amabati, by the way totumere amabati, Onye kogontiri ng'a nonya nase amabati ya kare ng'ende ng'oi, aye ntebi nabo nkoenda ng'oi korwa ororo, erioto konya omong'ina oiga enyomba yaye eere boronge. Timbwati kende nkomenta korwa ase aya iga, tiga ecamera man yane ebarokie ase eki twakorire so far gocha gocha, naboigo ase twatigaire. Nyasae nimanyete ngogosesenia naende genderera kogocha. Gusii Voice. Mwanche omorigererie Gusii Voice, enyomba nere eye iga, so far eke naki twakorire, ah, twabekire chindege ch- chi'ekerema chindigi iga iga chi'okobwata iga iga bado nchi- nchira nchiraisana, ntoganeirie chindigi naende ang'e fifty eria ebe complete ime na isiko, at least abanto bakomenya ore ribaga ndire ororo. Yes, chipost echi iga nachirochio nabo chire ebisigisa twabekire, emerango buna nabatebi emerango nene, omorango oyomo noyo, this is the main.

Ee, emerango ene. Eh, ne enyomba buna ere esitting room moroche buna ere engare. Esitting room eye igana bekogania chidirisa ibere. Edirisha ya ye side eye eyemo, ne edirisha maybe ya bosio eyemo. Ne bedroom eye iga neganetie edirisha eyemo, ne bedroom eria neganetie edirisha eyende. Nyomba eye iga amabati ekoira amabati 35. Onde ora support kotogorera amabati ase enyomba eye iga amabati 35 ribati erimo 1100 if you can support kogora amabati nonya na atano ikomi gose nyasaye karagosenie otebe ng'a mark ne chibesa echio elfu eh, sarasini na tano chia amabati aye gonsi ipi you can send na twa- twagache tobeka amabati aye once and for all eh, nyasaye agende gogoseseni 35000 amabati yonsi pi enyomba eye iga eh, gose boigo uh, kora support mabati nono atano ikomi god will bless you onde oratebe ng'a magnet nchitiga ntere ndire mirangu eh, nimaete ng'a nyasaye nabagogoseni onde oratebe ng'a magnet nchitiga mbeke chitirisa gose nchitiga mbeke ebirogo gose nchitiga ngore egetanda ne mattress eh, tokora saye iga eh, totiga omong'ina kagenderete nobogima bwao bwaye eh, nyasaye nabagogoseseni Ah, mwanche morigere ntwarete endagera iga iga buna nabatebi eh, endagera omong'ina aga appreciate kabisa lakini ogosaba kwaye goteba ng'a ki nkonye

Inche morigererie bono buna mwarigereire tour yenyomba eye goikera iga that is what we've done and I want to thank you so much ase baria babeire part of this journey and I know God is gonna use you in a big way ase eng'encho tokore esabari eye twachagete amo amang'ana onde amenye obogima obuya naende Nyasae agosesenie ah, contribute to this cause eri tokore eh, Nyasae tiga agokune okore amabati aye.

Eh, I am, I'm very free to, to go there. Eri ng'ende koyia amabati aywo restaurant ebiara. Onde otete kontebia ng'a Mark Knight genda oyie ebirogo korwa ase egete inche I'm ready kwenda koyia. Gontebia ng'a genda oyie chimattress korwa ase egete eh, I'm very ready. Just call me, I'll, I'll rush there erio tore enchera ki toko put a smile ase omobere oye iga. Totiganya korera mono amatuko aye iga arire na amange, maybe ngaki yaye.